Grazzi ħafna u nirringrazzjakom. Jġobkom tiġu għal dil-festa ta' dan il-qaddis kbir, Santu Ktieb. U ltqajna fil-jum iddedikat lilu. Issira ma nafx jekk dan hux il-jum ta' meta ġarrab il-martirju, għax dal-ktieb ġie bosta drabi ppersegwitat. Jew forsi il-jum li meta ġie kkanonizzat, għax huwa wkoll ġarrab il-glorja tas-sema. Imma dan għadu ħaj, għadu fostna. Allura forsi l-aħjar ngħidulu l-qdusija tiegħu l-ktieb, jew l-imqarbizza tiegħu l-ktieb, jew in-notorjetà tiegħu, għax kultant hemm luli li ddubita kemm dal-ktieb huwa qaddis tassew. Għax Prasper għamel ukoll aktar minn dawk li għamel San Pawl meta kien għadu Sawlu jippersegwita lill-Insara. Imma ejja nwarrbu dawn it-titli kollha fil-ġenb u ngħidu hu biss saħib il-ktieb. Għax ladarba ġejtu hawn, forsi huwa ħabr tagħkom. Forsi mhux ħabib tal-qalb, imma sempliċement ħabib ħisqien ilu għenkom biex tgħaddu mill-eżamijiet. U forsi nnervjatu u qalbilkom moħħkom ta' taħt fuq u tertqilkom qalbkom. Imma l-istess bħall-mara jew ir-raġel ta' ħajjitkom baqa' magħkom sal-aħħar, fit-tajjeb u fil-ħażin. U allura jgħidu li f'wiċċ post isbaħ stani nsibu minn din il-bibjoteka bixin jitkellmu dan il-ktieb. Issa ma magħhawx biblion, ktieb, buteka, kaxxa jew kontenitur. Dan huwa s-senduq maġiku tal-kotba. Li kieku konna se nitkellmu dwar il-flora, forsi kont ngħidilkom niltaqgħu Sant' Anton jew il-Buskett. U li kieku d-diskors tiegħi se jkun dwar l-arti sagra, forsi jkun xieraq niltaqgħu San Ġwann jew f'xi mużew. Imma biex nitkellmu dwar il-ktieb, m'hemmx isbaħ minn dan is-santwarji. Jekk huwa minnu dak li kien qal Ċiċerun meta kien qal, Kamra bla kotba hija bħal ġisem mingħajr ruħ, allura tal-post huwa invażat bl-erwieħ! Dan huwa l-isbaħ wirt li ħallewna l-Kavallieri. Għaliex hawnhekk il-ħitan tħosshom qed isejħulek. Għax il-ħitan m'għadhomx aktar ħitan issa, saru kotba. Bħad-dar tal-ħelu fil-ħrafa ta' Hansel and Gretel. Il-biċċa matul il-ħakma tagħhom il-kavallieri ħasbu l-aktar għall-binjiet tad-difiża, jew dak marbuta mar-reliġjon, in-nab, knejjes u palazzi u katidrali, u għall-palazzi lussużi tagħhom, fejn setgħu anki jitwarrbu għal xi skappatella mal-ħabiba, imma dan huwa aktarx l-uniku post li bnew esklussivament għall-ġabra tal-għerf. Mhux ta' b'xejn li jgħidu fil-gwerra kien hemm ħafna li talbu anke għamlu l-wegħdi biex dal-post muflisa mit-tiġrif u l-Mulej semagħhom. L-istorja kollha bdiha il-Gran Mastru de la Seigle meta kien ħareġ ordni li l-kotba kollha tal-membri tal-Ordni Mejjtin li vjadu għand it-teżor. Imbagħad fl-1760, il-Gran Balif ta l-Ordni Louis Guérin de Tencin tixtara kollezzjoni ta' 9,700 ktieb mingħand ċertu Joaquín Fernández de Portocarrero. Kienet qammitlu 7,000 skud. Ma naħsibx li kienet somma żgħira għal dik il-ħabta. Sena wara, fetaħ librerija pubblika hawnhekk fil-Belt Valletta, f'binja li kienet imsejħa il-Forfantone li kienet fi Triq San Ġorġo, Triq ir-Repubblika tal-lum, kantwiera ma' Triq Santa Luċija. U kien dan l-istess de Pensé li kien ħatar lil Gianfranġisk Agius de Soldanis bħala librarja u kien ħallsu mill-qbutu. Imbagħad fl-1776, de Rohan iddeċieda li tinbena din il-biblioteka. Naturalment il-kotb issa b'sittax-il sena kienu żdiedu sewwa, tant il-post li sennejna ma kienx isaħħhom aktar, u allura kien qabbad l-arkitett Stefano Ittar li kien iddisinja dal-post u tlestiet dil-binja fl-1996. Imma minħabba l-invażjoni tal-Franċiżi u l-inkwiet kollu li ġie wara, damet battala għal xi snin. Ġiet inawgurata uffiċjalment fl-erbgħa ta' Ġunju tal-1812 mis-Civil Commissioner Sir Hildebrand Oakes. Naturalment, dan il-post, jekk noqogħdu nħarsu lejh sewwa, ngħidu mija b'kemm xorti ra. Kemm persuni ċelebri ra. Biżgħet insemmu lil Giuseppe Bellanti, Cesare Vassallo, Hannibal Scicluna u l-poeta Dun Karm innifsu. illi kien fl-1921 kien ħatar bħala assistent bibjotekarju. Għad hemmhekk hemm l-iskrivanija tiegħu propju u kien hemm żmien kien hemm anki t-typewriter tiegħu. U dil-kariga kien dam jokkupaha għal sentejn għax wara sentejn kien ħatar bħala direttur tal-libreriji distrettwali u dil-kariga kien baqa' jżommha sa ma irtira fl-1936. Kultant inħoss li l-isbaħ żmien tal-ktieb kien proprju l-bidu nett tiegħu. Qed nirreferi għaż-żmien tal-manuskritti illuminati, it-tfulija tal-ktieb. U allura bħat-tfulija tagħna nħarsu lejha b'ċerta ħlewwa u nostalġija. L-iktar kotba antiki, manuskritti li nafu bihom, fil-format tal-ktieb kif nafuh illum naturalment, imorru lura għal madwar is-sena 400 wara Krisku. Ix-xogħol kien inħadem interament bl-idej kollu u l-ktieb kien qiegħed lesta wara xhur twal ta' xogħol. Il-biċċa l-kbira kienu jħadmu fuq il-parċmina jew fuq il-vellum li kien ġild ta' għoġol imnixxef u ttrattat apposta. Kien hemm kotba tal-Knisja u oħrajn tal-kant li tant kienu goffi u tqal li kont rid biex jarfawhom kienu riedu jiġu trejn min-nies jew inkella aktar. Insomma, meta llum nara ċertu tfal sejrin l-iskola jiena mgħawġin ganċ taħt it-toqol ta' basket daqsiex, nibda niddubita jekk reġgħux qed jipproduċu kotba bħal dawn. Għal ħafna snin, ix-xogħol fuq dawn manuskritti kien isir esklussivament mill-patrijiet. Fil-monasteri kellhom kemm għamel apposta, imsejħin scriptorium, fejn ix-xogħol kien jitla' fil-kwiet bis-sabar u taħt dixxiplina stretta Qabel jippjanaw il-fjieb, kull paġna kienet tiġi mfassla bir-reqqa, jaraw fejn ġejja l-kitba u l-istampi u l-borduni u anki l-margins, fejn xi drabi l-iskribi kienu anki jiktbu xi kumment tagħhom u kultant anki xi ċajta. Ix-xogħol ma kienx isir minn id waħda. Kellek patrijiet li jispeċjalizzaw fil-kitba, oħrajn f'dawk l-ittra kapitali, kumplessi u elaborati, oħrajn fil-borduri, u framment kien ikollok dawk li jinduraw il-ktieb bid-deheb, jillegawh u jiddisinjaw il-qoxra. Ktieb kien iqum ħafna flus, u naturalment kienu jikkummissjonawh biss is-sinjuri, ir-renjant u n-nobbli, jew għall-użu personali tagħhom, jew inkella biex jingħata bħala rigal. Allura kienet drawwa illi min jikkummissja ktieb jara kif idaħħal lilu nnifsu ġo l-istampa, jew hu jgeddes mal-appostli jew qalb l-anġli tas-smewwiet. Bħalma kien isir ukoll fil-kwadri titolari tal-knejjes meta l-Benefattur kien jitlob li jingħata post fil-ġenna minkejja li hu jkun għadu f'din l-art għal ħafna snin. Ukoll, min jikkummissjona l-ktieb kien ukoll jiddeċiedi kemm irid ideheb fil-ktieb. Għax id-deheb kien l-aktar li jqum flus. Aktar ma l-ktieb iqum fih deheb, aktar juri qima tiegħu lejn Alla u jiffanfar kemm hu sinjur. Naturalment, għall-bidu dawn il-manuskritti kienu jkunu kotba tal-Knisja, b'rakkonti minn Vanġeli, mill-Bibbja u salmi, l-innijiet tal-Qiswa ma' kotba tal-liturġija. Imma bil-mod il-mod il-produzzjoni tagħhom bdiet toħroġ mill-monasteri u tersaq lejn is-settur pubbliku. U b'hekk bdew jitfaċċaw kotba bi stejjer kavallereski u rakkonti mill-mitoloġija, u anki deskrizzjonijiet ta' flora u fawna, xi drabi reali u xi drabi anki fittizja. Kull stampa ta' dawn il-kotba hija minjiera ta' tagħrif u dettall, xi drabi tagħrif anki li jmur lil hinn mit-test. Għaliex jiċċeb kultura ta' żmien ilu, stil ta' ħajja ta' drawwiet li ħafna minn dawn it-tagħrif wasal għandna proprju bis-saħħa ta' dawn il-manuskritti. U anke meta daħal l-istampar, dal-manuskritti baqgħu jiġu kkumissjonati anki sal-bidu tas-seklu sittax. Ċertu sinjuri kienu jikkumissjonawhom anki sempliċiment bħala sinjal ta' setgħa, ta' status hekk. Li kieku jiena kelli ningħata l-opportunità li nagħżel żmieni meta nerġa' ngħix, kont nagħżel li nsib ruħi patri fl-iskriptorium, impiċċi dawn l-ittri kapitali ffjuriti b'luċon grotteschi jtawlu minn x'imkien, jew impiġġi il-borduri bit-tsilla interzjata f'xixin, u hemmhekk, fil-kwiet noqgħod nara l-ktieb jitwieled bil-mod il-mod, qisu dudu li bil-mod il-mod ġewwa fostqa isir farfett. U mbagħad jekk biex ta' lil id-deheb ikolli ħtejjeġ isoru żagħżugħ allura mbagħad tant hu l-ħajat mhux hekk? Kif jaf kulħadd, kien Johannes Gutenberg illi fis-seklu ħmistax ivvinta l-ewwel magna tal-istampar. Il-Bibbja li kien ippubblika madwar l-1454, il-poplu kien ħares lejha bi stagħġib kbir. u anki b'ċertu xettiċiżmu, għax it-tipa kienet tixbaħ kważi perfettament lil ta' manuskritti. Imma l-poplu ma setax jifhem kif kien hemm dik il-preċiżjoni kollha. U allura kif jiġri dejjem meta jidħlu l-invenzjonijiet bħal dawn, dawk li ħobżhom kien jiddependi mill-manuskritti bdew jgħidu li dal-kotba kienu bla ruħ, għax ma twildux minn id il-bniedem imma minn magra. Imma bis-saħħa tal-istampar, il-poplu seta' jakkwista kopja tal-Bibbja bi prezz relattivament irħis. U dak għadu biss il-bidu, għax bil-mod il-mod il-magni bdewġu aktar sofistikati, aktar perfezzjonati, il-karta irħas u aktar aċċessibbli, u l-prezzijiet tal-kotba aktar kompetittivi. Imma anki wara d-dħul tal-istampar, għal ħafna snin, il-kompożizzjoni tat-testi baqgħet issir ittra ittra bl-idejn. anki sa kważi qisu mit-tseniju. Ħafna mill-gazzetti ta' kuljum kienu jikkomponuhom billi l-kompożitur kien irid jieħu ittra ittra bil-pizzetta u jibni l-vers u jaqra kollox bil-maqlub qisu ġomera. Anki stamperi kbar f'pajjiżna, bħal ngħidu aħna il-Progress Press li kienu jistampaw it-Times u għadhom, u dik il-ħabta anki Il-Berħa li kienet gazzetta bil-Malti ta' kuljum. Kull filgħodu kien ikollhom battikata kbira għax kien idu l-ewwel iżarmaw it-tipi tal-gazzetta tal-jum ta' qabel. Ipoġġu t-tipi kollha fil-garżella tagħhom u mbagħad b'akbar sabar, u anki ħeffa, jibru dik li jkun imiss. Kien xogħol mill-aktar laboruż u li jitlob sengħa kbira. Fit-tarf tal-erbgħinijiet u l-bidu tal-ħamsinijiet missieri kellu stand tal-jaċċkekra fiż-żejtun, Lotus Press. Għalkemm jien kelli xi sitt snin, imma niftakru sew u jikkomponi t-testi b'dal-mod, Ittra et Re, bil-pinzetta. Fost ħwejjeġ oħra kien stampa żewġ kotba ta' Mary Mejla, kotba tal-poeżiji, wieħed kien jismu Qalbu u l-ieħor Dawra Misterjuża. Kien ukoll beda joħroġ rivista letterarja, Iż-Żermieq. Ma tantx kellha ħajja twila, miż-Żerniq malajr għaddiet għall-Għabex għax kull ma ħareġ minnhom kienu ħdax il edizzjoni. Però fiha kienu jiktbu kittieba importanti bħal Carmelo Vassallo, Ġużè Musli Azzopardi, Ġużè Chetcuti, Ġużè Cassar Pultija, Pulicino, Dun Frans Camilleri u Dun Karl stess. Xi drabi nħoss jiena li din l-esperjenza bikrija tiegħi mar-riħa tal-linka u taċ-ċomb xettlet fija ġibda lejn il-ktieb, anki l-ktieb bħala oġġett immanufatturat. Meta bdejt noħroġ l-ewwel kotba tiegħi, fil-bidu tas-sebgħinijiet, għalkemm issa kien daħal l-offset, imma l-biċċa l-kbira tal-istamperijiet Malta kienu għadhom jistampaw biċ-ċomb, bil-letterpress. Għall-inqas ma kinux għadhom jissettjaw it-truck trassa eh bil bil x'jisimha pinzetta u bl-idejn, għall-inqas kienu daħlu l-lanotypes, dawk il-magni kbar goħfi daqs gwardarobba li fuqhom kont ittajpja qisek fuq typewriter. U l-vers jinħadem fiċ-ċomb. Ċomb imdewwer dak il-ħin stess. Il-povru operatur minn jaħkem kien jibla' t-ħaħel taċ-ċomb ġo fih. Kont tara l-vers jinħadem fuq netta l-magra u mbagħad jiżżerżaq ħdejk hekk li jieqaf ġo tilar u l-ewwel ħaġa li jgħidlek l-operatur kienet ara ma tmissux għax kien jikwi. L-istamperiji kienu jkun hemm ħsejjes li jtarrxu. Ċekċik ta' lamtajps u tqarmiċ ta' magni. U l-povru ktieb lis-sikta tal-iskriptorju nsab ruħu ġo manikovju. U jien niskanta bidja nnifsi, kif jiena li tant inħobb il-kwiet, imma dawk l-ħsejjes tal-istamperija kont inqishom bħala l-isbaħ sinfonija. Imma anki bil-magni, il-ktieb li kien ħabta wkoll ta' naħjitla bil-mod il-mod. Wara li ma nafx kemm kont indum nagħmel qari tal-provi, xogħol li kien ikollu nagħmel jien stess dik il-ħaddax, ma kienx hawn korsijiet tal-qarrejja tal-provi u nammetti xogħol li kien qabbadni nervi kbar, imma żomma. Finalment il-ktieb kien jibda jiġi impaġinat, impaġinat fiżikament, jiġifieri il-kompożitur kien irid jieħu il-versi għaċ-ċompi, ara kemm versi ħa jkun hemm, u jorbot kollox bl-ispar. Niftakar nara iwwejjed twal, bil-paġni tal-ktieb tiegħi kollha skjerati fejn xi xi, qishom il-ħobż lesti ħa jidħlu ġol-forn. Meta kienu jgħiduli sibli u stabbaw ktieb tiegħi, kont inkun fuq ix-xwiek. Minn l-iskola tat nispiċċa nibqa' sejjer dritt fl-istamperija u nieħu gost nara l-ktieb ħreġ mill-magra fuq dik il-karta kbira Sittax-il paġna kollha flimkien imbagħad tintewa u tinbidel f'waħda mill-manetti tal-ktieb. Imma l-iktar li kont nieħu gost kien meta jistampawli qoxra bil-kulur. U nieħu gost ara l-kuluri jinbnew wieħed fuq l-ieħor. Għax meta tkun stamperija ċkejkna u l-magra tkun tistampa b'kulur wieħed, allura l-istampatur kellu biċċa xogħol. Malli jlesti mill-ewwel kulur kien irid jaħsel il-magna u jipprepara l-kulur li jkun imiss. Kien jibda dejjem bl-aktar kulur ċar, aktarx mill-isfar. U mbagħad jibqa' jibni kulur fuq l-ieħor sa ma jispiċċa bil-kulur iswed. Ġieli kont nitlobhom biex jistampaw l-qosha jekk jista' jkun nhar ta' Sibt biex inkun nista' nqatta' nofs ta' nhar mal-mabna. Għax dana kien hemm stampatur li kien tassew ħelu biex ma ngħidx kelma oħra. Meta kien jissettja l-magna kien jistartja u jħalliha sejra waħidha. Hu hu jitlaq jagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor. Issa hu qed jitkellem fuq l-offset. Kien aktar xi jmur fid-dark u joqgħod jagħmel il-fils. Imma jekk il-magna tixxotta mill-ilma, il-kuluri jibdew ħerġin kollha mżelġin. U jekk ma tkunx pront tarmihom, jafu jiġu illegati fil-ktieb u flok ikollok erba' qxuħ żiena jkollok erba' kotba ħżiena. Għalik kont noqgħodlu għassa mal-magna u kif nara xi ħaġa iżgħar ħażin, nitfi l-magna, nhar mnefżielha u nsejjaħlu. Kien hemm żmien meta kont nieħu gost inżomm kopja tal-qxur kollha tal-kotba tiegħek, tgħidx kemm għandi minnhom il-qxur b'isem. U ġieli anki kopja tal-ktieb kollu, meta jkun stampat fuq dik il-karta kbira, tmien paġni fuq naħa u tmien paġni fuq oħra. Il-ftit li naf fuq l-istampar, u tgħallimtu dik il-ħabta meta kont dieħel u ħiereġ bl-istamperiji, hu litteralment li ċċappas bil-linga. Illum, illum mod ieħor. Illum ili għomor ma nidħol ġo stamperija. Illum ġieli konna każi meta ktibt l-istampi hawn fis-Serbja jew wiċ-Ċina, ma naħsibx li nista' noqgħod ġenju sejjer minn hawn għal hemm. Illum kollox online u kollox b'ċerta perfezzjoni u preċiżjoni. Nieħu gost like illum rari aqbeż żbalbo f'xi mkien. Ma nafx ikolli qalbi taqta' kif kont dari dari kont kont kważi nibża' nieħu ktieb mill-istamperija għax nibża' li kif niftħu ħa nsib xi ħaġa illi ma rridx żmerċ. Imma kif jiġri dejjem aktar ma kolli xi kurmi xaħarin aktar nibdew nixxenqu għal meta l-ħajja qed toffrilna sfidi akbar. Mela fi tfuliti kelli ktieb li kien bagħtitu Lucia mill-Amerika, ktieb ta' Pinocchio. Fil-qoxra tal-awtjobjografija tiegħi Ġenni Żommni F'Sikti nidher qed inżomm f'idi dan il-ktieb. Kien kollu mimli bl-istampi mill-film ta' Disney. Fil-fatt meta ma nafx kemm wara kont rajt il-film, kont bqajt immeraviljat għax tħajjilt li qed nara l-istampi tal-ktieb tiegħi jiċċaqalqu u jieħdu l-ħajja għax kont diġà sirt nidħla tal-karattri tal-Volpe, il-Qattus u Geppetto. Għal ħafna snin dak li ktibt kien il-ġenna tiegħi. Kull meta kont inkun xi ftit imdejjaq jew inkwetat, għax anki t-tfal kultant ikunu qalbhom sewda, mhux hekk? kont infittex dak l-ktieb u qalb il-ġuker li tagħlini Anto Geppetto, u ġol moħba ta' San il-Balena kont ninsa d-dinja. U l-istess nista' ngħid għall-kotba tal-iskola. Qed niftakar tal-Ingliż tal-primarja, il-Wild Time Reader, jew kif konna nsiruha l-kotba ta' Tom and Ann, għax il-karattri prinċipali kienu żewġt aħwa, Tom u Ann. Dawn il-kotba kellhom stampi bil-kulur fuq il-kaler, kienu pinġuti mill-artista Rosemary Fardell u kienu ġew stampati fl-Oxford University Press. L-istejjer kienu jimxu pass pass mas-sena skolastika, jiġifieri għall-Milied konna nkunu wasalna fl-istorja għall-Pasturi ta' Lippu, u mbagħad għall-Għid kellna xi ħaġa dwar il-Figolli, u hekk nibqgħu mixjin pass pass sa ma naslu għal stejjer dwar il-baħar u nkunu qrobna lill-vaganzi tas-sajf. Imma kif tistgħu temmaġinaw, l-aktar qalbi kienet is-sensiela tal-Malti, ġabra ta' ward. Eħe. Dawk li huma ta' Mpar naħseb jiftakru dak il-vers fil-kotba taż-żgħar, Pini l-ħisar, qisha ibda aqra. Kienet sensiela mfassla bil-għar, bil-għan li tgħin lit-tfal jissillabaw il-kliem, pi, hi, sar. Issa ibda aqra. Hekk kellha l-maġija tal-kelma. Għalkemm Lamberti ta kien hemm sentenzi li qatt ma stajt nirrata nirrelata magħhom, niftakar kien hemm sentenza minnhom kienet, Mexxa baqra waħdu u stampa ta' tifel qed imexxi baqra. Mur ġib it-tfal tal-lum jaqraw xi ħaġa. Mhux żgur qatt raw baqra ħajja ħseb ara kemm mexxewha waħidhom. Xi wħud minnhom bix-xorta su jmexxu kelb. Imma apparti l-ġmiel ta' dawn l-istejjer tal-tfal żgħar, imbagħad kien hemm tat-tfal il-kbar. Il-famużi novelli ta' Deli Zammit, eh? Ta' Fra Ċilest, Ta' popol, nies bla sabar, tant konna naqrawhom u nħobbuhom li konna kważi nafuhom bl-amment. Niftakar Ta' popol kienet tibda, X'fiera ta' raġel għandkom ħej, illum qagħdet, iridu jiġbru għall-festa, iridu jkabbru sptar, jixtru spenti għall-banda, nagħmlu fiera. Bl-amment nafuhom konna. Però mbagħad apparti l-istejjer, dal-kotba kellhom xi ħaġa oħra affaxxinanti hemm. L-istampi, tiftakruhom? Xogħol l-artist Robert Caruana Dingli. Illum forsi aktar jissemma ħuh, Edward, ir-ritrattista ċelebri. U forsi minħabba l-kobor ta' ħuh, Robert ma jissemmiex daqskemm jistħoqqlu. Imma naċċertawkom li bis-saħħa tal-stampi tal-ġabra ta' Ward, Robert daħal ġo qalbi u ġo qalb ħafna tfal, wisq aktar minn ħuh. Nazzarda ngħid li l-istampi bil-bilma u dawk kod mill-inqos l-isbaħ li qatt ħarġu mill-idejn ta' artist Malti. Linja nadifa, li tivvjaġġa bl-akbar naturalezza mal-anatomija, mat-tiknix tal-ilbiesi u maz-zkuk tad-siġar. Kieku bħalissa nar nagħlaq għajnejja hekk, nista' nerġa' nara l-istampa tal-istorja teżor moħħi u nilmaħ lix-xiħ fuq is-sodda tal-mewt bi tliet ulied u ġuvintu imdawrin miegħu u nogħxa nara t-tikmix fuq il-biżar, kull daqqa perfetta u ċerta minnha nnifisha. Però mbagħad wara 34 sena fl-iskejjel, kien wasal iż-żmien li l-sejsila tagħmel post għal xi ħaġa aktar aġġornata. U b'hekk twieldet is-sejsla Dan Feel li forsi hawn min minnkom min jiftakar aktar. Għall-istampi kien tqabbad l-artist Joseph Mallia, artist b'virtuożiżmu mill-aqwa, li kien ipiġi bil-ħeffa u kien kapaċi jidħol f'dettalji u rqaqat li kważi kważi tħosshom jaqtgħulek nifsek. U barra minn hekk, dawn l-istampi kienu maħdumin bis-sistema ta' spot color, jiġifieri iswed u kulur ieħor. Allura l-artist ried li barra li jpiġi l-istampa, jimblokka wkoll il-partijiet li jkunu ġejjin bil-kulur. Fil-fatt anke l-ġabra ta' Howard Carr u Merck Canoa Dingli għandu xi stampi maħdumin b'din is-sistema. B'sodisfazzjon ngħid li rnexxielna akkwista kopja f'dawn it-tliet sensiliet tal-Wild Time Reader, tal-Ġabra ta' Awards u tad-Denfin. U qiegħdin għandi bla dbar għożża. Għax fihom m'hemmx funiti biss, imma hemm l-esperjenzi tiegħi kollha ta' meta kont żgħir. Għax kif jgħidilna Franz Kafka, ħafna mill-istejjer joffrulna ċavetta ta' kmamar mhux magħrufa fil-kastell ta' qalbna. Ħafna minn dawn l-istejjer, il-ħrejjef, il-ferites, għandhom sehem fl-iżvilupp tat-tfal u wisq aktar milli forsi nistgħu nimmaġinaw. Darba Albert Einstein kien qal, Tridu lkoll tfal intelliġenti? Aqrawlhom il-fairy tales. Triduhom aktar intelliġenti? Aqrawlhom aktar fairy tales. Għax waqt li t-tfal ikunu qed jieħdu gost bir-rakkont, l-istorja tkun qiegħda tesponhom għal għażla rikka ta' vokabularji, għall-kostruzzjoni tas-sentenza, għall-istruttura tar-rakkont għax kull storja għandha l-bidu, l-iżvilupp tagħha, il-climax u t-tmiem u dan jgħin lit-tfal kif jaħsbu, kif jorganizzaw il-ħsieb. Anki l-elementi maġiċi, eh, tal-istorja jgħinu t-tfal fil-kreattività. Il-ħrejjef jgħinu wkoll lit-tfal jidentifikaw dawk li jkunu qed iħossu, il-ferħ, l-għira, l-biża', l-imħabba, jew it-telfien tal-imħabba. Imma fuq kollox, u forsi l-aktar importanti, kif dal-ħrejjef jgħinu fl-iżvilupp morali tat-tfal, fl-għarfien bejn it-tajjeb u l-ħażin. Jgħinuhom jiġi b'drej il-ġustizzja, il-kuraġġ, il-ħniena, is-sinċerità. U jgħinuhom iżommu kollu bogħod mill-ħażen. Nistgħu nġibu ħafna eżempji. Ngħidu waħda hawn, Little Red Riding Hood turi li t-tfal għandhom joqogħdu attenti lil min jafdaw, għax l-apparenza taf tinganna daqs dik tal-lupu li jippoża dan-nanna. Cinderella turi kif wieħed għandu jibqa' ħanin u b'qalb tajba anki meta jkun qed iġarrab l-inġustizzji. Hansel u Gretel naraw ifasslu strateġiji intelliġenti biex jiskansaw il-periklu. Beauty and the Beast terġa' tfakkarna nħarsu lil hinn minn dak li der fuq l-qoxra. The Ugly Duckling Storel toffri sapport lejn min huwa mwarrab, emarġinat u mogħti ġenb. U hekk nistgħu nibqgħu nsemmu storja wara oħra u minn kull waħda jisiltu passaġġi li jgħinu fl-iżvilupp ta' karattru san fost it-tfal. Waħda mill-ikbar kwotazzjonijiet għal qalbi hija dik ta' Philip Pullman meta kien qal, We don't need lists of rights and wrong, tables of do's and don'ts, thou shalt not is so forgotten, but once upon a time lasts forever. Barra minn hekk ħafna minn dawn il-ħlejjef ikunu miktuba fuq livell diffperenti. Iġifieri, Waqt l-istorja għat-tfal, bejn il-versi jkun hemm messaġġi li jifhmuhom iktar l-adulti. Dejjem inħobb nikkwota lil C.S. Lewis meta kien qal, Storja għat-tfal tkun tassew tajba meta mhix tajba biss għat-tfal. Kemm inkitbu teżijiet dwar Cinderella u Little Red Riding Hood, hemm studjużi li jsaqsu, Għaliex it-tifla lil-lupu qagħdet toqgħod tgħajtlu fejn kienet sejra? Għaliex donnha ħadet gost taqbad pallata miegħu? U allura min isseduċa l-imnija? U l-kulur aħmar tal-kappa tagħha jista' jkun simbolu tat-tbija li t-tifla ċċarċar biex mit-tfulija tgħaddi għall-adolexxenza, għaż-żgħożija? U l-laqgħa mal-lupu tista' tkun simbolu tat-telfien ta' l-innoċenza? Dawn huma kollha mistoqsijiet li tista' tqanqal storja li fuq il-wiċċ tagħha tidher innoċenti. Issa ħa nsaqsikom ftit din. Liema taħsbu li huwa l-isbaħ ktieb li qatt inkiteb? Le, mhux hi l-Bibbja kif qed taħsbu intom. L-isbaħ ktieb li qatt inkiteb huwa l-ktieb li pprojbit li jkunu jgħidulna biex ma naqrawhx għax mhux ta' idejna. Mela missieri fil-librerija tiegħu kellu xkaffa fuq nett li fiha kien iżomm il-kotba li ma kinux ta' jdejna. Jiena qatt ma ndilli minn rasi li tlant ġibgħat minnhom għax ma kontx inlaħħaq sew fuqhom. Imma darba missieri għadni qed inħares lejhom. U għamel l-ikbar żball li seta' jagħmel. Qal li dawk il-kotba kienu pprojbiti. Jekk il-Mulej qatt għamel żball, kien dak meta 'l Adam u 'l Eva qallhom, Tistgħu tieklu mill-frott kollu tal-ġnien minn barra dik is-siġra. Kien qisu qed jistiedinhom biex jieklu minnha. Kien qed jittantahom aktar mis-serp, u missier imexxa fuq il-passi tiegħu. Allura kien ikun għax-xogħol, kulħadd kien ikun mgħebi d-dar, kont inġib siġġu, ninterda panketta ċkejkna fuqha, u nitla' ntawwalini lejn il-frott ipprojmit. Ma kelli bżonn l-ebda serp jittantani hemmhekk, u ma skoprejt l-ebda tuffieħa. Imma hemmhekk skoprejt Lady Chatterley's Lover ta' D.H. Lawrence. Ah! Kellu raġun missieri jgħid li m'għadtix adattata għalija, għax ma stajt nifhem xejn minnu. Mhux imħabba l-istorja, imma għax l-istil letterar tiegħu l-Ingliż kien tqil wisq għalija. Imma komplejt naqrah. għax nit kont qed naqra ktieb ipprojbit, u naqra u naqra bit-tama li nsib togħma tajba x'imkien. Imma bqajt ma fhimt xejn. U malajr tlift l-interess fih u erġajt dort għar-raġel bil-għaqal u żmien l-Ispanjoli. Imma meta bdejt nikber u l-ormoni bdew jagħmlu tagħhom, kultant kont nerġa' niftakar fih. U adoraco terġenġe bis-siġġu u l-banketta għax għalkemm tfleta xorta bqajt niġi bżonnhom u nitla' ntawwal idi lil dik il-famuż ktieb. U bil-mod il-mod bdejt nifhem xi ħaġa, jew fhimt dak li ridt insomma. U kont qed nieħu gost illi kultant inħossni imkexkex u kważi skandalizzat. Iva, hekk għandu jkun, ktieb ipprojbit. Jekk ma tħossokx hekk, ma tkunx timmeritaħ, hi projbizzjoni. Minn kemm kotba qrajt wara, ebda ktieb ma tani l-eċitament li tani dak il-ktieb. Li kont qed niddubita jekk kienx qed nifhmu sewwa, imma li bqajt naqrah u naqrah għax naf li mhux suppost qed naqrah. U min dara mhux missieri biss kien jaħseb hekk. F'Novembru tal-1960, Penguin Books tressqu quddiem il-Qrati tal-Ingilterra, akkużati li kisru l-Att li jikkundanna l-kitba oxxena, proprju meta ppubblikaw Lady Chatterley's Lover. Il-prosekuzzjoni argumentat, Is it a book you would have lying around your own house? Is it a book you would even wish your wife or your servants to read? X'taqbad issejjaħ bu, eh? Argument bħal bħall-għall? Paternalista? Elitista? Anakronistiku? Eh, x'taqbad tgħidlu, sanktimonju? Argument li kien ġie rretikolat bosta drabi. Imma d-difiża ressqet diversi kittieba u akkademiċi biex jixhdu, fosthom Ian Forstall, Helen Garner, Richard Hogar, Raymond Williams, li kollha argumentaw li dak il-ktieb kellu valur letterarji u merti artistiċi mill-aqwa. Wara biss tliet sigħat ta' deliberazzjoni, il-ġurija ħarġet b'verdett ċar u unanimu, Mhux ħati. Dal-każ kien qajjem ferment kbir u tqies bħala rebħa assoluta għal-libertà tal-espressjoni fil-kotba. U naturalment wara dal-każ il-ktieb beda jinbiegħ bil-miljuni. Il-kundanna u saħansitra l-ħruq tal-kotba għandhom storja twila. Kull stat fundamentalista u kull reġim dittatorjali, waħda mill-ewwel restrizzjonijiet li jagħmel hija proprju dik li jikkundanna ċerti kotba. Jibżgħu mis-setgħa tal-ktieb li jdawwal l-imħuħ, li jqanqal popli sħaħ. Għax kif jgħidilna T. S. Eliot, l-għan tal-letteratura huwa dak li jibdel id-demm fl-inka. Biżżejjed insemmu kif il-Ġermanja nażista kienet ipprojbixxiet anki l-kitbiet xjentifiċi ta' Albert Einstein, dawk ta' Heinrich Heine, il-ktieb All Quiet on the Western Front ta' Erich Maria Remarque. Mhux ta' b'xejn li l-istess Heinrich Heine kien ħareġ bil-frażi famuża, Dawk li jaħarqu l-kotba, fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jaħarqu lin-nies. Fil-fatt din it-tema jiftaħ fuqha l-kittieb Ray Bradbury fil-ktieb tiegħu Fahrenheit 451. F'dal-ktieb ipiġġilna soċjetà totalitarja u dekadenti li tant kienet trid tikkontrolla n-nies li ma kinitx tridhom jaqraw. Tant li kien hemm grupp ta' firemen, mhux pumpiera, dawn li jitfgħu n-nar kienu firemen li jaħarqu l-kotba. U joqtlu jaħarqu lin-nies li jkollhom il-kotba fi ġod d-djar tagħhom. Il-lista tal-kotba li xi drabi kienu pprojbiti hija interminabbli. Biżżejjed insemmu ftit bħal 1984 ta' George Orwell, Brave to Earth ta' Huxley, Dukolak Archipelago ta' Solzhenitsyn. Satanic Verses ta' Rushdie Iftakruha El Patuael Dak il-ktieb ta' Salmin Rushdie kien ippubblikat fl-1988. Sena wara, sewwasew fi Frar tad-89, l-Ayatollah Khomeini tal-Iran kien ħareġ il-famuża fatwa, ordni biex Rushdie jinqatel. Tantu jekk jien ordni kien għamel għaxar snin mistoħbi. U anki wara li tneħħiet il-fatwa, l-estremisti baqgħu itiċċuh. Tant li fit-tnax ta' Awwissu ta' erba' snin ilu, waqt li Rushdie kien New York qed biex jagħmel lecture, wieħed minn dawn l-estremisti, ċertu Hati Matar, Amerikan Lebaniż, kien tela' fuq il-palk u tah ħmistax-il daqqa ta' sikkina, b'wiċċu fuq qus sidru. B'miraklu Rushdie baqa' ħaj, għalkemm kien telef id-dawl ta' għajn waħda. U nistgħu nsemmu kotba oħrajn li kienu ipprojbiti bħal Ulysses ta' James Joyce, Brave New World, The Adventures of Huckleberry Finn u anki l-ktieb Alice in Wonderland. Iva, Alice in Wonderland huwa ktieb li minn dejjem għajjem il-kontroversja. Fl-era Vittorjana kien ipprojbit għax kien jemmnu li ktieb għat-tfal għandu jkollu messaġġ morali ċar u tond, mogħti bl-imgħarfa, qisu ktieb tad-dutrina. Kienu qalu li dak il-ktieb qiegħed jirredikola l-awtorità. Anki jekk l-awtorità kienet biss reġina tal-karti tal-logħob, imma reġina dejjem reġina. Kien hemm żmien meta wkoll kienu qalu li Alice in Wonderland qed jippromwovi d-droga għax naraw lil Alice tiekol il-faqqura u tixrob likwidu misterjuż li b'hekk tiċkien. Fil-fatt eqreb lejna, fl-1967, il-grupp Jefferson Airplane kien ħareġ il-kanzunetta White Rabbit li titkellem dwar id-droga b'referenza diretta għal Alice in Wonderland. Fil-fatt anki dik il-kanzunetta kienet ipprojbita. Però l-ikbar kundanna ġiet miċ-Ċina fl-1931 għax kienu raw bi kbira li l-annimal jitkenegħ. Ħassew li dak kien insult lill-dinjità tal-bniedem għax qed kisser l-fruntiera bejn l-uman u l-annimal. Dan ukoll kien iftakar li Father Pinker Sir Jim Inglott kien jgħidilna li jekk trid tibda kors ta' filosofija, ibda billi taqra Alice in Wonderland. Imma apparti dak kien. Fl-Amerika Puritana kien hemm żmien li anki mpibbija kienet ipprojbita minn ċerti skejjel minħabba xeni ta' sess u ta' vjolenza. U allura pajjiżna lanqas ma ried jibqa' lura, mhux hekk? Fl-1967, il-kittieb Desmond Morris kien jgħix Malta meta ppubblika l-famuż bestseller tiegħu The Naked Ape. Imma ma ħalluh, ma ħallewhx, jibgħat iġib il-ktieb tiegħu stess, għax dak il-ktieb kien fuq il-lista tal-kotba pprojbiti. Mid-dehra lanqas xadina rjiena ma kienu jippermettu. Immaġinaw il-kittieb ma tħallex f'xaqqu dak li kiteb huwa stess! U qed niftakar f'każ ieħor. Mela xi ħadd kien bagħat iġib il-ktieb ta' Milan Kundera Immortality. Imma l-posta żammet hu. għax dik il-ħabta l-postmaster general kellu s-setgħa li jżomm u anki jiddistruġġi l-kotba li fl-opinjoni tiegħu jkunu indeċenti. U taf għax żammeh dan it-tip? Għax xi ħadd, bi żball, il-kelma immortality qraha immorality. Jiġifieri dawn kienu jżommu ktieb mhux fuq il-kantenut, imma sempliċement fuq l-isem. Għala ngħid jien? Jistgħu jżommu wkoll il-ktieb tat-tfal Black Beauty, għax minflok żiemel Black Beauty jaħsbuha xi mara sewda li jkollha para jqajmu l-mejtin. Jew inkella jaslu jżommu wkoll il-ktieb Trimming in a Boat, għaliex, ngħiduha ngħiduha kif inhi, qatt ma se taħlef x'jaslu jagħmlu tliet irġiel ġodda għajsa waħidhom. Mela meta kont fir-raba' sena tal-iskola sekondarja. Kelli esperjenza isbaħ minn tal lej Dechetelys Nader dan is-serial. Mela kellna d-date tal-KFC. Dik li qgħadt l-lezzjoni kollha bi qiegħda waħdu wara d-desk iredden bla ma qatt jiċċaqlaq minn postu. Jien nammetti, fix-xjenzi qatt ma kont tajjeb. L-unika kimika li kienet tinteressani kienet dik tbaqbaq fil-kaldarun tas-saħħara ta' Snow White. U naħseb ħafna minn sħabi kienu jaħsbuha bħali. Għax waqt l-għalliq kienu kien hemmhekk iredden waħdu kien ikollna xalata. Min jiekol il-ħobż u min jagħmel il-homework u min jkoseb puzzle. U darba, darba anki kien hemm wieħed illi qagħad jipprattika waħdu dak li kont qrajt fl-Indice ta' Elise Ladder. Imma dara ma kien ħbiżha u għaddieli ktieb baxx baxx minn taħt il-bank. Kien l-iks ikollu bi brown pinte. Taħtu u bqajt immeraviljat. Ma tajtx kas tal-kitba imma tal-istampi. It-titlu kienu żewġ kelmiet li qatt ma kont smajthom qabel, Kama Sozza. Dixettun. Jekk il-Lady Chatelaise Lover kultant kien ambigwu jħallik tibqa' tellgħu tliżżel, dan kien jurih b'kollox ċar u tond, qisu żaqq il-balena fil-ktieb ta' Pinocchio. U waqt li l-għalliem jipprova jgħallimna t-tabella perjodika u jgħidilna li l-ħadid kien Fe u li ċ-ċomb kien PB, minn dak il-ktieb sirt naf li kien hemm ħafna modi kif tagħmel is-sess. Jien kont ngħalli il-kelb tnejn biss, dik tas-soltu u tal-kelb u l-kelba. Imma l-Kama Sutra beda jurini kien jeħtieġ ittalla' saqajk wara darek u ssir għoqda u tilwi għorqok u tiżla' rukubtejk. U f'daqqa waħda bdejt inħoss il-vokazzjoni li nsir patri kapuċċin. Imma sħabi kienu kkonvinċuni li biex tieħu l-gost massimu li jistgħu f'Lek Isses kien jeħtieġ timxi fuq l-istruzzjoni ta' dak il-ktieb. U naturalment issib mara li tkun akrobata jew kontorrista professjonali. Dak il-ktieb ħawwadni aktar mill-kimika kollha tal-għalliem. U meta ġie dan l-eżami annwali, kont tajtu karta vojta u fuqha ktibtlu biss Kama Sutra. Aħsbu ftit kemm kotba taw il-bidu għal rivoluzzjonijiet siekta jew imqanqla. Biss għidu mmorru lura. sar-Repubblika ta' Plateau, ir-Repubblika ta' Plateau, li dana, fost wegħġeġ oħra, dana introduċa l-filosofija politika sistematika u l-ġustizzja, jew inkella nsemmu Meditations on First Philosophy ta' Descartes, li ħareġ dik il-frażi famuża I think, therefore I am, u kien ressaq il-kultura tal-Punent lejn ix-xettiċiżmu, ir-razzjoniżmu u x-xjenza moderna. Jew inkella Critico Purisi ta' Kant li bikilna l-mod kif naħsbu fuq l-għerf innifsu, kif il-moħħ ifassal ir-realtà u jpoġġina l-pedament tal-filosofija ta' żmienna. U hekk nistgħu nibqgħu nsemmu kotba oħrajn bħall-huma ta' Charles Darwin, ta' Einstein, ta' Freud, ta' William James, ta' Daniel Kahneman. Imma mhux il-kitba ta' din natura biss bin-nonwok kif naħsduha. Il-Manzik anki kitba ta' natura fittizja. L-Iliade u l-Odissea tkellmu b'mod ġdid dwar l-eroiżmu u l-prezz li jkollna nħarsu għall-glorja. Hamlet, Macbeth u King Lear tkellmu dwar l-ambizzjoni u s-setgħa. The Brothers Karamazov, Crime and Punishment, u kors tħarrġu b'mod ġdid dwar is-sens ta' ħtija, ir-responsabbiltà morali u l-fidi. U hekk nistgħu nibqgħu nsemmu kotba oħrajn bħal m'huma War and Peace, Gulliver's Travels, Oliver Twist, Hard Times, Don Quixote u Don Quixote ta' Minnajdu, li għadu jżomm ir-rekord tal-aktar ktieb fittizju qatt inbiegħ, 500 miljun kopja, Metamorphoses, In Search of Lost Time, Beloved, Lord of the Rings, Frankenstein, li forsi konna nsaqsu kif kienet tkun id-dinja mingħajr dawn il-kotba? Kif kienet tkun it-tfulija tagħna mingħajr Peter Pan bla Pinocchio, mingħajr mingħajr Weeping the Willows, mingħajr il-kotba ta' Beatrice Potter? Ikun nammetti li d-dinja kien tkun ifqar, aktar mudlama u b'qalb li nsib kif tħabbat. Imma mbagħad jitfaċċa Mark Twain u jgħidilna biex noqogħdu attenti minn ċertu kotba. Bis-soltu umorismu l-Ingliżi tiegħu jgħidilna, Be careful about reading health books, you may die of a misprint. Peress li l-bniedem sa mid-dell imiduna. Kemm il-ktieb huwa l-fus intern li fuqu ddur is-soċjetà tagħna l-għanus, ara minn dejjem kien hemm dawk illi taw ħajjithom biex isalvaw il-ktieb. Fil-gwerra tal-Bosnja, meta fl-1992 il-qawwiet Serbi kienu mbombardjaw Sarajevo, il-librerija pubblika kienet ħadet in-nar. Kien fiha madwar żewġ miljun ktieb u manuskritt. Imma l-poplu u kittieba u akkademiċi minn dejjem mill-ewwel ġrew il-librerija, iffirmaw katina umana u bdew jgħaddu l-kotba mrita l-oħra bit-tama li jsalvaw dak li jistgħu minn dak il-wirt imprezzabbli. Waqt kif it-triq is-snajpers jisparaw fuq in-nies u joqtlu, il-kumija jaraw għaddej. Kien każ ċar meta l-poplu literalment ċarċar demmu għal ktieb. Fit-Tieni Gwerra, eh? L-istess. Il-priġunieri Lhud ta' Vilna Ghetto fil-Litwanja kienu tqabbdu jissortjaw il-kotba qabel jaħarquhom. Hawnhekk ukoll iffumaw grupp li aktar tard baqa' jissejjaħ bħala il-Brigada tal-Karta. Li dawn bdew jaraw tifjan u biex jaħħu l-kotba ġo ħwejjiġhom. jitfuhom wara l-ħitan, jordmuhom ġol-kantini, u dawn waqt li huma stess kienu qed ibatu l-ġuħ bit-tibdida tal-mewt fuq rashom. U eqreb lejna, meta fl-2012 l-estremisti Iżlamiċi kienu okkupaw Timbaktu, kienu wkoll bdew ikissru u jaħarqu dak kollu ma kienx jappartjena d-dinja tal-Iżlam. Imma hawnhekk ukoll grupp iffurmaw grupp ta' salvataġġ li bdew ukoll jaħbu l-kotba ġo l-ixkejjel tar-Ross, ġol-kaxxi ġos-Sjeda u joħorġuhom klandistinament fuq id-dar tal-ħbini u ġol-kaxxi u ġol-karozzi waqt li jgħaddu miċ-check points jbissku għal ħajjithom għax min inqabad bil-kotba kien jinqatel dak il-ħin stess. Però rnexxielhom isalvaw madwar 300,000 ktieb u manuskritt. Xi wħud minnhom kienu jmorru lura madwar 700 sena. Jiġifieri dan kien każ ċar meta l-poplu litteralment ċarċar demmu għal ktieb, anki taħt kundizzjonijiet terribbli. Imma mbagħad, ironikament, ikollok kittieba li huma stess talbu jinħarqu x-xogħlijiet tagħhom. Hekk kien għamel Franz Kafka. Kien talab li jsieħbu Max Brod, qallu wara li meta mmut, qallu, aħraq il-manuskritt ta' xogħol kollu li kien għadu mhux ippubblikat. Tal-anqas sieħbu ma onorax ix-xewqa tiegħu u b'hekk ġew salvati korpa bħal Betrayer u Nicasia. Però manuskritti oħra ma missithomx ghejr ix-xorti, u nħarqu ċerti manuskritti ta' Virgilju, ta' Nikolaj Gogol, ta' Thomas Hardy, forsi għaliex dawn tant kienu kittieba perfezzjonisti li kienu jħossu li forsi dak ix-xogħol ma laħaqx il-livell illi kienu jridu huma. Il-ktieb, barra minn hekk, tkellimt fuq il-maġija tiegħu kemm-il darba issa jiena, imma għandu maġija oħra l-ktieb. Dik li ġġagħlna nafdawh. Dik li nemmnuh, anke jekk hu l-ħrafa tat-tfal. F'dak il-mument maġiku tal-qalb, il-ktieb jiġbidna lil din id-dinja tiegħu u nafdawh. Anke jekk ma naqblux miegħu, il-ktieb kapaċi jisseduċina. Nemmnu li kapaċi jsibilna l-kelma maġika li tiftħilna l-għar ta' Ali Baba, li jlaqqagħna mal-ġenju tal-lampa li jaqtagħlna xewqatna kollha. Semmejt ħafna kotba ta' tfuliti, però ma rridx ninsa nsemmi wieħed partikolari, il-Bibbja bl-istampi. Kien hemm stampa minnhom li ma kontnix baqgħet inħares lejha. Dik tal-annimali deħlin tnejn tnejn fl-arka ta' Noè. Żewġ iljumpanti u żewġ iljuni u żewġ ġiraffi kollha mixjin bil-galbu tnejn tnejn wara xulxin. Mhux kif konna nidħlu l-iskola aħna qisna l-Naxx ta' Bendu, imma dawn purċissjoni tnejn tnejn. U jiena rħili nimmaġina li x'imkien fil-kju kien hemm par panda u par pirgwili. u żewġt qniepet, u żewġt teħneżer l-art, u żewġ bgħarwien, u anki żewġ baqqiet u żewġ qamliet. Darba l-ommi kont għedtilha, tilha ngħid, tilha kif? Fl-arka ta' Noè, l-ibnuni ma kinux jieklu liċ-ċejf, u l-ajkli ma jeklhomx lill-ġnieden. U ommi qaltli, Miraklu! U l-kelma miraklu jkollna s-sodnu kalpeb, mhux hekk? Anke meta kont ngħidilha, Ma, kif, minn żewġ fażoliet ta' ġatti kibret dik is-siġra mill-art sas-sema? Mira maġija! Issa hawnhekk irrid nitlob skuża l-Mulej li qisni qed inqabbillu l-mrad tad-Duluvju ma' żewġ fażoliet ta' ġatti. Skużani, Mulej, ebda offiża intenzjonata. All right. Imma jiena, il-maġija mill-lejjen tintrigani. Il-maġija tal-mitoloġija. L-allat tal-Olimpu jiġġieldu bejniethom u jinflu n-nies f'siġar u fi ċinjief. Aronne quddiem Mosè jibdel il-bastun tiegħu f'serp. Żews jinbidel f'ċinju biex jisseduċi lil Leda. Aronne jwaqqaf ix-xemx. Il-kotba mingħajr doża ta' maġija ma jibqgħux isaħħruna. Anzi aħna fihom infittxu l-maġija, nħossuha nieqsa minn ħajjitna. U mbagħad il-maġija tgħaddi minn ktieb għall-ieħor. Waqt l-Odissew kien fi triqtu minn Troja għal Itika, safa nawfragat fuq gżir Idna. U sekli wara fi triqtu lejn Ruma, San Pawl iddeċieda jagħmel bħalu u spiċċa fuq ix-xtut tagħna wkoll. Għall-inqas Odissew kien aktar ħnin magħna u ma qalilniex barbari bħalma qalilna San Luqa, għalkemm ma nafx minnu kellu raġun. B'apoloġija lil Pawlini kollha, all right? Meta għajnina imħares mill-ġdid lil dawn il-kotba ta' hawnhekk u narahom siekta, niftakar bl-ħrafa tas-sbejħa rieda ta' Sleeping Beauty. Għax bħalissa dal-kotba wkoll jinsabu siekta. Iħarsu lejna b'mod ġass, qishom qed jistennew u jbewsu mal-qatru għal jidhru mill-irqad. Għax il-ktieb mingħajr il-qarrej Qisu mużika miktuba fuq il-partitura ma li qatt ma tindaqq, jew ikel li jissajjar biex qatt ma jittiekel. Meta jiena fil-librilja tiegħi jkolli ktieb li ma nkunx qrajtu, nħossni ingrat. Bħal qisu Santa Klaws ġie jħabbat dwar għandi biex idinni rigal, u jiena ħallejtu fuq l-għadwa. Issa nammettu illi veru hu mpurtanti nies illi iħarsu l-ktieb bħala tiżjin, bħal li kieku kien statwetta jew vażett. U dan mhux illum biss, fejn tafux, anzi fis-seklu tmintax u dsatax, fl-erja Ġorġjana u Vittorjana, anzi kienet moda illi kienu jimlew ċertu sinjuri jimlew l-ixkaffi tal-libri tagħhom bil-qxur tal-kotba. Kotba vojta, kotba foloz, kotba ta' parsi. Iqsimha bla ruħ! Libreriji mimlin bil-katati, katavri ppittrati u ndarti bid-deheb, bħal mumji Eġizzjani fl-Wied tas-Slati li huma xorta katavri. U kultant issib li għaddu jħarsu lejn il-ktieb b'dan il-mod. Ħabib tiegħi li kellu ħanat tal-kotba, darba kien qalli li kultant imur xi ħadd għandu jgħidlu, Insibla kotba hekk kara ta' xefgħa u purzijioni! biex joqogħdulu tajjeb ġol-ixkaf. Waħda oħra kienet marret biċċa drapp mwassra mill-purtier tas-salott biex imakka tqabbel xhud tal-kotba. Wieħed ieħor kien xtaħansitra xtara tnax-il kopja ta' l-istess ktieb għax fa' grazzja ma' li ma' l-qoxra bil-ġilda u l-indoratura bid-demm. Ikun qisu jien naf xtara tnax-il burger biċ-chips, ħadhom take away id-dar u ma tlaqas disk ieħor. U allura nimmaġina li jiena dawk it-tnax-il ktieb kollha l-istess għall-ewwel nef kemm ħadu gost, li xi ħadd jixtruhom, adottuhom f'familja waħda, qishom ulied Ġakobb. Imma mbagħad meta raw li qatt ma ta kashom, qatt ma ried jisma' x'għandhom x'jgħidulu, waqgħu fil-muta, Unser kif jitkellmu. U l-oħrajn li kellhom il-qoxra ta' qabel ma ntużrka s-salott, bil-mod il-mod insew min kienu, tilfu l-identità u bdew jaħsbu li huwa pur tiegħi jew ta' Pete. Kull meta nkun f'xi skola niffirma l-kotba tat-tfal, ġieli jaħsbu xi tfal ħdejja bi ktieb imgħarraqar u mkavar u b'mistħija jgħiduli, Skużani ta' għax dak int ommi. U jien ngħidilhom, Dan huwa l-isbaħ ktieb li qed nara. Hekk għandu jkun ktieb, jgħaddi minn id għall-oħra, jitgħarraq, jitgħaffeġ, jitkemmex, bħal bidwi li qatta' ħajtu kollu jaħrat l-għelieqi u jaħsad il-qmuħ. U jekk ikun ktieb tal-isfola, forsi jkollu t-truf milwin u xi notamenti bil-lapis fil-ġeb. Ikun qed jurik li l-ktieb sar parti minn qarrej. Anki jekk il-kittieb tiegħu miet, il-ktieb baqa' ħaj, bis-saħħa tal-qarrej. Issa jiena ma rridx nikkundawna lil min jakkuma l-kotba mingħajr ma jaqrahom. Għalkemm Umberto Eco jsejjaħ din din l-attitudni bħala anti-librerija. Imma l-istess Umberto Eco jgħidilna li l-kotba mhux moqrija jirrappreżentaw dak li għadna ma nafux. Allura jkabbru fina sens ta' umiltà u anki kurżità. Jista' jkun li nsibuhom fil-librerija, xi fatt, kunu naf xi ħadd għażiż li tahomna. Ktieb mhux moqri jirrappreżenta mhux dak li aħna, imma dak li nixtiequ nkunu. Nistgħu ngħidu li ktieb mhux moqri huwa intenzjoni tajba moħbija b'iżgħet qoxriet. U mbagħad hemm dawk li jakkumulalu l-kotba mhux għax iħobbu l-qari, imma għax iħobbu l-idea tal-qari. Imma mbagħad l-aħwa ma ninsex la li ktieb jista' jkollu użu ieħor. Kriptoburita bdiet tajmer. Waqqaf il-mowbajl ma' ktieb. Għandek karta fuq mejda, id tuża ltillek bir-riħ, poġġi ktieb fuqha. It-tavolina ftit soppa, poġġi ktieb taħtha. Il-kelliem ta' tit taħtita qed iqabb biżielek u għadda b'nu ktieb għal rasu. Min qal li ktieb qiegħed hemmhekk biss biex jinqara? Jiena ma nafx il-Mulej x'joqgħod jagħmel fil-ħin liberu tiegħu. Imma jiena nimmaġina li wara li jifli u jgħarbel il-petizzjonijiet kollha li ressqu l-anġli l-qaddisin, wara li teħa bir-rasu biex jara kif se jikkalma t-tensjoni fil-Lvant Nofsani, u jispiċċa jqaffet il-baffi għax dawk m'għandhom kwet qatt. Worri anki jaqra t-talb tal-Maltin. Għax dawk ukoll dejjem iridu. Naħseb il-Mulej jien joqgħod jaqra. Min jaf x'joqgħod jaqrux. Ma naħsibx li joqgħod jaqra l-Bibbja, għax dik diġà jaf x'fiha. Jekk jaqra t-Testment l-Antik, naħseb illi jgħid, Ġesù ħanin, kif ħawdu kollox! Ma naħsibx li għax Ġesù ħanin. U jekk jipprova jaqra t-Testment il-Ġdid, jgħid, Imma kif baqgħu ma fehmu xejn! Il-qaddisin jersqu jippreżentawlu ktieb tal-bijografija tagħhom, jiffittawh, kważi jtemmgħulu ħalli jaqrah. Imma l-Mulej jgħidilhom, U issa jien mhux diġà naf x'għamiltu u x'm'għamiltux? U mhux bis-setgħa tiegħi wettaqtu dawk il-mirakli kollha? U mbagħad ibaxxi leħħnu ngħidilhom, U bejnietna, intom tafu daqsi li ħafna minn dak li hemm miktub huwa fittizju aktar milli kieku inkiteb bl-AI? U għal dil-kelma jħalluh daqsxejn bi kwietu. Ħafna mill-kittieba, meta jidħlu mill-kanċell tad-depilju ġewwa, jersqu jiġu jippreżentaw l-ktieb tagħhom iffirmat. Hekk kien għamel James Joyce. Resaqetlek kopja tal-Ulysses? Hemm mal-Mulej Alla. U taħseb int li jiena, wara ġurnata xogħol nipprova nsolvi l-problemi tal-univers, se jkolli aptit noqgħod niġġerra ma' Leopold Bloom fit-triqat ta' Dublinu? U jixbet irkieb fuq il-munsell li jkollu ħdejn it-tarġiet tat-troll. Naħseb li qallu hekk għax kien qara l-kritika, il-kritika ta' Virginia Woolf. Jiena ma nafx il-Mulej x'joqgħod jagħmel fi ħin ieħor tiegħu, imma għandi suspett. Naħseb li joqgħod jaqra' l-ħrejjef tal-aħwa Grimm, ta' Hans Christian Andersen u t'Aesop. Joqgħod jixxennaq għat-tfulija li qatt ma kellu. Għax il-Mulej qatt ma kien tifel jew tifla. Kien dejjem hu dak li hu. U allura jsejjaħ 'il Ibnu maġen. Għidu, 'Isma', isma', isma', isma'. E meta kont fid-dar ta' Nazaret, Ġużeppi qatt qralek xi storji minn dawn? U hu bru jfexxiklu għedlu, X'iltiet hekk, Pa'? Ma tafx li dawk kienu għadhom lanqas biss jinkitbu? U iva, iva, iva, imma qatt irrakkuntalek xi storja? Hu jlu jxengel rasu u jgħidlu, Insomma, miskin ma tantx kien ikollu ċans, dak kien dejjem isammar, jisserda, jċanem, jixkatla, u jagħmel mill-ċotti u sajjer il-kollha, moħħ l-istejjer kien ikollu. Tant l-aħjar mela, mela ersaq ħalli naqralek waħda minn dawn. U l-Mulej ġibed ktieb minn dawk li kollu ħdejn it-tron u joqgħod jaqralu l-istorja ta' Rapunzel jew tat-tifla li kienet dibet fis-sufalin. Darba nsiert għaddej minn hemm ċertu patri Ġiżwita Malti li meta semgħu jaqra dal-ħrejjef daħal jiġri quddiemi, ta ħbieb tiegħu qallu, Eh, Mulej, la darba tħobb taqra dawn l-istejjer, aqra xi ħaġa minn pajjiżi! U b'hekk il-Mulej sar jaf b'ġaħan, bit-tifla l-karteġ ganta u bix-xiħ midfun ġo l-għar. U dak kollu li li tani idea. Met isal żmieni u nsib ruħ quddiem il-kanċell tad-deheb, beħsieb nieħu ktieb partikulari tiegħi, miksieħ bil-brown paper biex l-istampa tal-qoxra ma timbarazza lil ħadd, nagħtih 'il Pietru u ngħidlu, Ħa, ħa, mur poġġih fl-aħħar tarġa tat-tron tal-Mulej. U sadattant jien noqgħod bilqagħda fuq l-art waħdi l-kaċċett għad-deheb u noqgħod naqra Peter Pan jew Boots Out of Bots. Noqgħod hemm nistenna u nistenna. Għalija bilqagħda fuq l-art ba' biżżejjed. Ma nippretendi xejn aħjar minn hekk. Basta ikoll il-ktieb f'idejja.